Helo a chroeso nôl i fideo arall ar HTML. Uh, nawr heddi ni'n mynd i edrych yn penodol ar roi lluniau neu delweddau i mewn i'ch tudalen HTML. Ond cyn i wneud hwnna, let's just edrych ar cwpl o bethau ni wedi wneud o'r blaen. Um, so dyma cod sydd da fi a bydd o'n edrych fel hyn yn y diwedd. Ni hefyd mynd i siarad bach am Alan Turing. Okay, so dyma'r tudalen HTML rydw i wedi creu. Ond os ni'n mynd nôl i'r cod fan hyn, let's gweld pa rannau o'r hyn ni'n gwybod yn barod. So, chi'n gallu gweld, uh, fi wedi dechrau gyda'r doc type dweud taw HTML ydi o, uh, fi wedi rhoi rhywbeth yn y teitl i dweud taw gwybodaeth am Alan Turing yw'r tudalen yma. Chi'n gallu gweld fel lan y top fan hyn. Um, fi wedi rhoi penawd fan hyn a wedi sicrhau bod e'n y canol eto. Cofiwch, os chi moyn rhoi rhywbeth yn y canol, um, tew centre wedi sillafu yn y ffordd Americanaidd sydd angen. Na, na ni ddim siarad am y byd yma, dyma lle ni'n sôn am y llun, ond fi wedi dyddio fan hyn, a py yma a fan yma er mwyn creu paragraff a chi'n gallu gweld bod fi wedi agor a cau y tag fan hyn um, a wedyn reit ar y diwedd mae dy fi uh, cliciwch fan yma am fwy o gwybodaeth a link tuag at tudalen Wikipedia um, Alan Turing. So, chi'n gallu gweld fyna, chi'n gallu clico fyna, bydd yn mynd â fi at Wikipedia, a fi hefyd i roi llinell ar draws y gwylod. So, mae'r rhan fwyaf o hyn yn neud lot o synwyr i ni heb law am y llinell yma, yn y llinell sydd yn sôn am lluniau. So, mae'n cael gwared ar hyn nawr. Um, a le siarad am delweddau, am lluniau, sut i roi nhw i mewn i'ch tudalen HTML. So, y tag sydd angen arno ni yw'r tag yma. So i dot mg ydi o. Um, nawr, lot o'r um, tagiau ni wedi sôn am yn barod, maen nhw'n dod mewn para. Um, er enghraifft, gyda paragraff mae angen un i ddechrau paragraff, ond mae angen tag arall ar y diwedd i cael. Gyda llun ond un tag sydd angen, chi'n ysgrifennu popeth tu fiwn i'r tag. Um, to view new tag, mae angen dwy beth. Uh, mae angen hyn, so SRC, mae hyn yn sefyll am sos, a dyma lle mae'r llun wedi safio, dyma lle mae, um, mae delwedd wedi safio ar eich cyfrifiadau chi er mwyn i'r system gallu ffindo fe, a hefyd alt. Um, dyma yw mwy o gwybodaeth am y uh, testyn um, er, a bydd yn wneud angos i chi eto sut mae hon yn gallu bod yn ddefnyddiol. Um, so, um, na i dod nôl at hynna, ond let's edrych am llun i ddechrau. So, fi moyn, fi'n gwybod taw llun o Alan Turing fi moyn. Okay? So, na i just gael gwared o'r llun na. Safio fo, a wedyn pryd fi'n agor hyn nawr, fi wedi cael gwared o'r llun, let's dechrau unwaith eto. So, So fi'n just yn edrych am Alan Turing nawr. Um, un peth fi yn mynd i wneud, fi'n mynd i sicrhau bod hawdd fi defnyddio y llun yma. Um, so er mwyn wneud hyn, os fi jyst yn edrych o dan lluniau, ac o dan tools fi'n credu ydi o. So, ni hefyd yn mynd i siarad bach am Alan Turing. Nawr, mae Alan Turing yn dyn pwysig iawn yn hanes cyfrifiadureg, a mae rhai pobl yn dweud taw fo yw tad um, cyfrifiadureg modern, oedd e wedi wneud lot o um, gwaith anhygoel yn y maes yma. Um, a hefyd wedi gwneud lot o waith yn ystod yr ail rhyfel byd. Nawr, os fi'n gwasgu tools fan yma, chi'n gweld fan hyn mae opsiwn i edrych ar y usage rights. Um, os fi'n newid e i Creative Commons licenses, fi'n gwybod taw just lluniau sydd yn, um, just lluniau fi'n gallu defnyddio fi fy hun fydd yn dod i fyny. So chi'n gallu gweld mae opsiynau fi wedi newid. Um, fi'n licio'r llun yma, a lot o lliw arno fo, so na i'n just safio fe nawr. Um, y peth pwysig wrth safio i fi sicrhau bod chi'n safio unrhyw llun yn yr un man a'ch tudalen HTML. So, mae tudalen HTML fi, fi just wedi safio ar y desktop. So, fi'n mynd sicrhau bod fi'n neud hwnna wrth i fi safio'r llun. So, fi just yn achub nawr. Arbed e fanna. Gwych. So, chi'n gallu gweld rydw i wedi arbed y llun fan hyn yn yr un man a'r um, dogfen HTML fi'n gweithio arno. Os chi'n just yn lawr loeth o hyn a fi'n mynd i'ch downloads neu chi'n safio fe ar man arall o'r cyfrifiadur, ni fydd hyn yn gweithio. So os chi'n cael unrhyw problemau, fel arfer hyn sy'n achosi'r broblem. Ok, so nawr bod fi wedi safio y llun, um, fi moyn defnyddio y tag yma er mwyn gallu um, roi fe uh, mewn i tudalen uh, HTML fi. So fi'n mynd i roi e lawr fan hyn, dyma'r tag sydd angen arna i, a mae angen dau peth. So yn gyntaf mae angen y ffynhonnell arna i, so na i just roi hwnna. A nawr mae angen un nhw y llun arna i nawr. Chi'n gallu gweld, fi wedi safio fe fel Alan Turing. Ond fi moyn um, just checo a gweld pa um, fath o ffael fi wedi safio fe fel. Gweld os ta'n JPEG fi wedi safio, neu uh, PNG, neu rhyw fath o llun arall. Um, os fi just yn clico um, clic i'r dde, um, fi'n gallu clicio get info i gael y gwybodaeth yma. Rydych chi'n gallu gweld taw JPEG ydi o. Um, os ydych chi'n defnyddio um, os ydych chi'n defnyddio cyfrifiadur Windows o dan properties fydd o, ond eto, jyst yn clicio i be sydd angen i chi wneud. So, na, just ysgrifennu hyn, sicrhau bod fi'n manol gywir ac yn gael yr enw um, Uniongywir. Gwych, a'r peth arall fi moyn wedyn yw'r alt. So, pa, beth fi, pa neges fi moyn dangos os, os, um, os nag yw'r llun yna'n dangos am rhyw reswm. So, I'm just dweud ta'r llun o Alan Turing. Yw hon? Dresafio. Gwych. Oce, okay, nawr os fi'n clico fel hyn, let's gweld os ydw i wedi gwneud hyn yn gywir. Gwych, oce, so, mae ti'n gallu gweld, mae'r llun ma bach yn fawr, um, ond fi wedi safio'r llun, um, a mae fe yn union yn lle o'n i'n gobeithio, eto mae rhaid i fi wneud e bach llai o faint. Um, na i hefyd dangos i chi be sy'n digwydd, os ni'n just cael gwared ar hyn am eiliad. Um, be fi'n mynd i wneud, na i roi um, camgymeriad yn hyn. Nice. Just, fi wedi sillafu yn anghywir ar enghraifft, os fi jyst yn arbed e nawr, clico, gwych. Chi'n gallu gweld, so dydy'r llun ddim yn ymddangos oherwydd dydy o ddim yn gallu ffindo'r llun, ond chi'n gallu gweld mae'r text alt um, wedi dod i fannu. So mae hyn yn defnyddiol iawn, um, er enghraifft, os mae rhywun yn yy defnyddio yym cysylltiad i'r we sy ddim mor dda ma' fe'n dal yn dweud wrthoch chi beth ma'r llun, beth ma'r delwedd fod i ddangos, a hyd yn oed os nad ydi o'n am ddangos yn gywir. Um, llun Turing, ni. Gwych. Eto, os chi'n cael unrhyw problemau yn y man yma, fel arfer, um, y broblem yw 'na ni. Yy fel arfer y problem yw bo' chi ddim wedi achub yym y llun yn y man cywir ne' chi 'di ga'l yr enw bach yn anghywir jyst rhywbeth fel 'na sy. Gwych. Na, fel dwedais i ma' maint llun fi lot rhy fawr. Yy sai'n credu bod yn edrych yn nais iawn o gwbwl yym so be' fi moyn neud yw fi moyn newid maint y llun. So fi moyn newid y lled a'r uchder. Er mwyn wneud hwnna, mae angen width arna i, a mae hefyd angen height arna i. So, os fi'n mynd yn ôl hi hyn, fi moyn i hyn lot llai o faint. So, width. Uh, let's mynd am 200, gweld be mae hwnna'n edrych fel. A height, na i wneud rhywbeth tebyg, na i wneud 200 eto, gweld be mae hon yn edrych fel. Gwych, oce, okay. wedi achub, os fi'n clico nawr, So mae hwnna'n bach yn well, uh, mae fe, mae'r size bach yn well, ond mae'r llun ddim quite yn iawn nawr, mae fe'n edrych... Mm, Fi'n credu mae angen iddo fo fod bach fwy o um, uchder um, o fan hyn i fan hyn, fi moyn neud hon yn fwy o faint. So mae newid hon nawr i, let's trio 300 gweld bod mae hwnna'n neud. Uh, Oce, okay, mae hwnna'n well, well eto. A, a nawr fi'n credu fi moyn neud e um, bach fwy llid. So bydd am... Ww, 250. Wrth gwrs, chi'n gallu chwarae o amgylch gyda hon. A, mae hwnna'n well. Mae, yeah, mae hwnna'n ffain. Um, fi hefyd yn mynd i roi yn y canol. Um, fi'n credu oedd yn edrych yn well yng nghanol y, um, y sgrin. Nawr, er mwyn wneud hwnna, Yym, fi, fi angen y tag centre fan hyn fi wedi sôn amdano, ond fi'n mynd i roi y tag ar gyfer y llun yn y canol. Dyna ni, so hwnna i ddechrau, a wedyn mae angen i fi cael hon. Fanna. Achub. Gwych. A na chi'n gallu gweld, mae fe'n edrych lot fwy smart. Um, mae llinau edrych yn, lot, yn well o faint mae fe yn y canol. Uh, mae hwn yn edrych fel ni wedi dechrau yn neud rhywbeth dda. Gwych, oce. Okay. So, be fi moyn chi wneud nawr yw fi moyn chi ffindo rhyw llun o Alan Turing, bach o wybodaeth amdano fe, a gweld os allwch chi creu rhywbeth yn tebyg i hyn. Efallai mi ydych chi'n ffindo llun well, efallai chi moyn rhoi fwy o gwybodaeth, efallai chi moyn rhoi y llun mewn man arall o'r sgrin, ond stopiwch y fideo nawr, gweld os chi'n gallu wneud rhywbeth tebyg. Gwych. So nawr yn gobeithio bod chi wedi creu eich llun uh, o eich tudalen HTML ar Alan Turing. Um, so eto, dyma'r cod oedd dyfu Yym, ma' hyn jyst yn edrych ar fwy o pethe ryd- yym ar lot o bethe ni 'di neud yn barod, ond fi 'di ychwanegu llun hefyd. Nawr, yym bydd yn ma'n gallu bod yn defnyddiol iawn os yw y llun yma yn helpu ni mynd at ryw yym tudalen we arall, Um, os mae efallai mae dydyn mwy o gwybodaeth, um, fi'n credu lot o weithiau pryd ni a sydd dal yn we, efallai bod ni'n clico ar y logo ar mynd nôl i'r hafan ar er enghraifft. So, er mwyn wneud hyn, dydy o ddim yn lot fwy o waith ni wedi wneud yn barod. Ni yn barod wedi gwybod am y tag ar gyfer lluniau, a ni wedi gweld y tag yma um, gyda'r A, ni wedi gweld y tag yna'n barod. Gyd sydd angen i ni wneud yw roi y tag ar gyfer lluniau Tu fewn i'r tag gyda'r A lle sydd yn mynd â ni tuag at uh, gwefan newydd. So, gweld os ydych chi'n gallu gwneud hwnna. Um, so, ewch i'ch llun o Alan Turing a gweld os os modd i chi um, cysylltu honna at uh, tudalen Wikipedia fel, er enghraifft. Gwych, gobeithio bod chi wedi cael cyfle i cysylltu eich llun i tudalen, uh, tudalen allanol. Uh, na i dangos i chi nawr sut fyswn ni yn neud e. Um, so, let's mynd nôl at ein llun ni. So, fi moyn i, fi moyn i'r llun arall yn y canol, fi'n mynd i gadw y centre yna, fi'n mynd i agor Fi'n mynd i agor tab lan fan hyn um, gyda A. Fi hefyd yn mynd i caio, fi'n just mynd i wneud e nawr cyn i mi anghofio. Um, a sicrhau bod y llun rhaid yn y canol. So, be sydd angen arna i? Um, mae angen y href na ni wedi sôn amdano o'r blaen. Gweld, a nawr fi'n mynd i mynd tuag at tudalen uh, Wikipedia am Turing. So na i just copio a paste. Sicrhau bod fi'n cymryd y cyfeiriad i gyd. Hwna'n mynd mewn fanna. Gwych. safio fo nawr, os ydw i yn clicio ar y ffael HTML unwaith eto, chi'n gallu gweld yn barod, um, mae'r llygoden, y symbol llygoden wedi newid, so os fi'n clicio arno fe nawr, fi'n gobeithio, bydd o'n mynd o fi, gwych, mae wedi mynd o fi i Wikipedia yn syth. Gwych, so, ni wedi gwneud bach o bopeth iddi, ni wedi gweithio edrych ar um, y tagiau ni wedi gweld yn barod er mwyn creu um, tudalen HTML sy'n bach fwy diddorol. Uh, ni hefyd wedi dechrau ychwanegu lluniau a dangos i chi sut allwch chi cysylltu y lluniau yna uh, i gwefannau arall. Nawr bod ni wedi gwneud hynna, uh, dros y fideos nesaf ni wedi siarad am table, am restrau, a fwy o bethau allwch chi defnyddio hefyd um, yn eich tudalen HTML.